tang kami tu tadi laban kai jalai nentu manah nentu meruan tengah tadi kira ke bisi lubeh mimit datai natai ke diri kita tang puji Tuhan laban tara bisi nyangkong jalai bisi manah mimit enda tu ujan hari sehari tu jadi program

Tiga nya baru biau biku busuk tara bawa tau serta ngentang nuang empat miau pangkat lembik serkat tambah bintang lima nya baru biau raja serta awak ngawa kitai puka begob sama mansah enam miau bulan sembilan bulan mandak nya baru tujuh biau mensia mayuh ambi tubuh kitai ke ditu tak terang kukuh asal menang. Jalai. Eno ke busung laya danjan aku begai selanjau ijau manok jelayan iku layu ngarit pisan tu. Nyadi aku tu ukai miau ngapa miau pia, aku tu nunda diau aki manang jaban kurang sidi jari tunjuk kanan nyadi miau rengkah jugam ati pagi lemai bisi peda begamar kuyang-kuyang nyerubak ari nuan meda utara. Enda mega ke busung enda mega ke layu laya busung. Aku megai selanjau ijau manok sabung tu. Laban aku tu kai mega miau ngapa miau pia, aku pun enda diau aki lang sengalang burung lebuh luku ke ngelalu ke ngantu ke bebulu burung ke tu pun mene tenung mega bujang. Nyalai aku tu ke nya mega nunda biau sida ambing apai demu biau sida rentak apai tambik laban orang nya ti keria ukai gula-gula. Tik sedar sigi jari penunjuk ujung nani ati mutus kepung gaga depah peti puru. Jalai ti mantap murai nyok munyi sementap nesap buah bawang kachung tutuk munyi tutuk ujan neliang lebuh nemu nan tepuchung saduk nyaung enggai nunduk keraja beruk ngena tuan bintu eh enggai nunduk keraja beruk ngena gaga dia sekuku. Jalai ti kita ngumbai ke bula bila lusa tau kita ke betung. Meda nya agi engkah perintah manah-manah ba opis Daerah Betong Tenggua orang dia Ujang Tubang ka. Jalai aku ke diri tu ti nya ka. Tegi-tegi giai-giai singan tengan jari engkai selanjau jau manuk tawai. Jalai manuk tu kena ku miau semua mua bala kitai ke datai ditu. Miau Yang, miau Semang semua kitai ke datai ditu tadi ari belakang mulai ke Bunai ngambi ke Yang Tinggi kita mulai lagi enda mai. Ti ngerati meri ribai iya enggangga meri kitai tu lagi. Temayuh datai petatan ditu pulai enda ga mai ati tajam meri penawan baja mila. Penjalai agi ga manuk tawai tu dikena pemiau mia semua mua bala kitai. Nyaka jenti bala kitai ke datai ditu tadi bisi salah hari nyaka dindung jai burung nyaka tembai kita tadi ke bisi tinduk lemai hari malai pagi pepang akai nyaka jali kita tadi bisi mimpi jai danu ti pegayau begadai. Nyangka uman kita ke dep bisi datai ditu enta deh bisi nempi rawan takut jikam beruang rambai. Nyalai ya. Nyangka jawa eh, nyangka jaman kita ke datai ditu ke bisi mimpi cari lipat rabung bernai nyangka jawang ke datai mayuh datai ditu enta deh bisi kena rakok kijang pintang kenawang ular panjai nyangka randok. Kita enteri penatai ditu bisi guna baka rusa mungkin sukung burung belagai. Nya alai semua utai chengka kena guna, utai kamah kena tanah, utai ke achau ka ngerigau. Menoa tu meh kena ku nyekang utai ke bansa nya. Ami ke kitai ke datai ditu deh lagi pulai gaga, pulai serta, pulai manah, pulai betuah mai utai ke sesempi ka tu tu. Aba sukung-sukung. Ohh. Ngelai keterubah tu, aku miau nuan endu kumang dara jawai, Pepit Janet Rimbai manuk tu kena kuasa nuan busu tikai balik keterubah. Manuk tu mega kena kuasa nuan endu senit tinduk singit tungku kurit, manuk tu kena kuasa busu sepak besai ila sekulai takal. Ngelai manuk tu mega kena kuasa nuan endu kumang daya ngachah temu mirak nansal jengenang. Ngelai manuk tu kena kuasa sida busu buah bensuk.

Baka bulan nama mandang lekup bisi dibentai kita ditu baka tutup Sungai Rejang nyalai sagun bisi baka kebun Debong Nyang asai peti pan bisi gaden ditu buah pisang nadai ga kurang ai tuak tu bisi ga kelida bela balang nyalai perengko udah sedio datai magang nyalai kita ding kita piring kita udah debai kami ngagai rentap ditu kita udah datai ditu nyalai kita nya tadi ukai gaga indu pia indu ngapa. Tang idup ke tau ngutang tau ngebang tau ngebang tau nyekap idup nyuci idup bisi nya orang melo melu kita laban kita kena kami nganti taro ke datai iya ke kangau mayo tebak tetap ditu nya alai nya alai ti kita nya lagi suci kita nya beresi orang ke datai ida ngabang masang situ pen lentang perut nya pen kenyang ari nya utai tadi enda nyelika enda ngawa enda tumbai kitai awak.

Kitai perebu kiah kitak ke langit. Nya kai letup ngapa bentuk iya. Nya letup endang kena kangau, kena sesau, kena padah, kena telah. Nya alai, laban nitihka semaya serba. Ti alu ngangau kita begau, ti alu madah kita datai nengah. Nya alai tu datai aku ba Bukit Sibau ditu ngaduka pengawa sida seberekat iya nya betuaika nuan boh.

Anang enggau nuan nulung laban ke tau ke laban nuan tuai kami bungsu bulan nyungok reman bulan manta. Nya baru ku ngangau ke gangau ganggai ke ke diau di serada lebak kara bendai sungai sungai ti ngagai dagang. Nya baru ku ngangau ke bumbung ke rumah jelpong kara enggong ke pengkong enda tanda. Nya alai ditu baru ku ngangau ke nuan andu maro antu rajo kelalu kayo kena beritau rumah nangor lubang ba.

Jaka Bensumbar Entu Gelang Pinggang Atuh Datai Ari Jelit Langit Langit Gedi Bandar Piti Lebuh Menengah Nyalai Aku Tudah Ngusai Kitak Panggau Semua Panggau Endang Kitak Tungkat Dalam Sabang Aku Tudah Ngangau Kitak Panggau Ragai Richard Sanggai Tempat Tiang Nyalai Kitak Datai Kitak Ngagai Kami Sehari Tu Lebuh Kami Tu Bisi Miring Ba Luma Retap Itu Nyalai Kitak Enda Suah Ku Datai Tubuh Alus Tubuh Murus Tubuh Piak Tubuh Ngapa. Kita endang datuk rumai ubat tangkap genap seribu guna mai ngaruh ngembar tubuh bai semua ubat ngasi chukup kita batu ai kita mai nyema rendi pasang raya batu idas kita mai nyema uras pasal tanah taring ukung babi menua perengkuk tanduk tusuk beruja nya alai batu pengait tau mega kita mai ngambi bisi semua kami semua gelituk ila nulih ke dengah ngambi ke penua jumping nama chelaka nya alai pinya mega Kita udah tangau udah tesau laban suba dialu ngangau kita bisi ga begaul iya madah kita ti lah kita anang enda datai sehari tu lalu kita enda datai ngabang enda nulung enda mendung temu kita puni ai urip mampus puni ti urip tau nai. Nyadi kita ti kita ngai puni datai kita ngabang nulung kami ka ngereja pengawa baka sehari tu. Oohh. Nyalai bisi nya. Ke sekali tu tebalat gaga nya piring nasi lemak sepi diri tudah diau bekeleu jauh menoh jalak bulu burak ikam ba. Nya mega ngasuh kami ba Bukit Sibau tengah hari tu gaga rio rindu nganak laban kami ngangau kereta bengkau sida bujang padah bekatak ngasuh datai ari menua orang nyungkak padu anak orang.

Kita tuai rumah enti maya iya bumai datuh julu ngedu empalai ngaba tanah enti berumah datuh julu ngentak bambu tiang tengah nyalai enti ruai ngai kita enda kemeruan nganchau pengalai ti kai nya embuan nyau kai terajan indu baka indu bio nya tau terajan indu dara terinah nya telah sangat nyalai kita nya nyalai enti ruai ngai kita laun padam dian lebuh tetah laban kita endang teleba kapas perintah menteri jelas nyalai pemerintah.

Jalai. Iya tau telok ketai ngagai entuk ngeju serau nipu ngebu kerau nin ti ba Kumbang Chengkang lama isu nemu pesu adat lama. Nama kebuah meni nya laban iya endang amat bisi beri keling batu tanduk Tundoi. Nya ubat nombor satu ngambi bisi kena iya ila ngulu ngulu ngiring endang. Jalai enggau nya ambung buah tu kena ngaku guang tudu tuah kitai disiku dang minta manah agi ga kitai.

Kenyang tu lah, nya lah aku ngajar ke semua kitai ke ditu, kelo gayu guru gerai nyamai lantang senang ka mega. Dah. Dah dau.